Aw le chi bai vek ule. Tunlai hian YouTube buaina a tam hle mai a, YouTube app a kan han luh chiah khanin tiang hian a lo lang thin a, hei switch to youtube dot com chuan this version of youtube is out of date and no updates are available for your device, please visit youtube dot com on your browser instead. tih hi lo lang thin a youtube app kha a hman theih loh a hei hi kan phone version a hniam vang a ni maithei a tuna google in information an pek chhuah dan chuan youtube hi android version six marshmallow hnuai lam tan ah youtube latest version a version thar ber hi a hman theih loh. an tia Mara chu. Tun dinhmunah chuan Marshmallow aia version sangte paw'n YouTube app hmang thei lo hi an awm nual niin a hriat a. Thenkhat chuanin Android eight aia hniam, Android eight chin vailamin an hmang thei lo tihte pawh an sawi a. Ahh ang kha a chhan hrang hrang nia an sawi te chu nia. Amer chu tun tumah chuan hetiang harsatna lo awm a sut kian dan engtinge youtube kha kan en chhunzawm thei ang tih kha kan sawi dawn a ni. Hetianga i youtube kha a lo awm a nih chuanin play store ah i han lut ang a, play store ah i lut ang a chuanin tah hian youtube kha i zawng ang a, duh tih kha in zawng anga hei an lo lang ta a ni update tur a awm mai thei a update a ngaih chuan hetah hian update tih lo in ziak anga update tur a awm loh chuan tihian open tur a lo awm ang kha tianga youtube -- hmang thei lo vei la awm nih chuan i uninstall ang uninstall hi hmet ang a chuan hetah hian uninstall tichuanin i uninstall zawhah khanin tiang hian a lo lang ang a i install leh dawn khanin tah hianin install tih lang lovin ah update tih hi lo lang ang a. Update hi hmet anga chuanin i han update ang a, YouTube kha i install tha leh ang a, chuanin i lo hmang chhunzawm thei mai ang, amaerawh chu chumiah tak chuanin buaina dang a lo awm leh ta a, khatia i uninstall a i install that leh khanin YouTube kha i hmang chhunzawm thei mai a, amaherawhchu. App kha i close a, i chhuah hnua in play tha leh dawn khan khatiang khan a tira a awm ang khan a lo awm nawn leh ta thin a ni, hetiang hian a lo awm nawn leh ta thin a, khatiang a lo awm nawn leh nih chuanin i phone android version kha a hlui tawh a, youtube version thar ber kha i phone khan a mil lo tihna niin a lang a, i phone kha. A thar a thlakna mai tur i neih rem chan loh chuan i phone ah khan youtube i la en ve tho duh si chuan hetiang hian i lo ti dawn nia chrome browser ah i lut anga chrome ah i lut anga chuanin tah hian helai thil zawnna ah khan youtube dot com tih i chhung a, youtube dot com tih hi tah hian i chhung a, chuan i search ang engti hian youtube kha a lo lang ta mai a ni chrome ah khan, chuan chrome browser atang khan youtube kha tih an i duh duh kha a i play thei a, engkim kha. app youtube app ang tho khan a lo awm vek ang a mar chu chrome a khatia zuluh kuala tih ziah kha a uai thlak itih chuanin helaia dawt hri hi i han hmet ang a dawt hri hi i han hmet ang a chuanin add to home screen tih hi i zu hmet leh angah chuan youtube kha-- I home screen ah, iPhone home screen ah khan i add mai dawn a ni. Add hi i in hmet ang a. Phone thenkhat ah chuan tia lo lan a, add hmeh hian i phone home screen ah khan a lo lang mai ang a. Thenkhat ah chuan tlem in a dan a dang deuh hlek a, hei ka phone ah pawh hian keimahna hetia zu drag hi a ngai ta, zu dah luh kha a ngai ta. Tikhan home screen ah khan Chrome atanga YouTube plain a kha Tikhan kan zu dah chawp ta a, chuanin ah Chrome pawh kha kan han close ang a, YouTube kan en duh hunah khan YouTube app kan hmang kan hmang thei loh anih pawhin helai Chrome atanga ah YouTube enna tur home screen a kan dah atang khan kan zu en ang a, hei tihian YouTube kha kan en leh thei mai dawn a ni tikhan. kan duh duh kha ma kan en ang cho khan kan en leh thei dawn a ni awle tun tum atan kan video chu kha ti zawng kha ni se la thlir tu ten he video hi in lo hlawk pui a in lo tangkai pui ngei ka beisei a inzavaiin duhsak na ka hlan cheu a ni.